kwakuita press conference kuchechi right vakomana takapinda mumozambique tikaona gwenzi imomo rinorapa mukondombe indakaita mubvunzo wekuti magaya gwenzi mozambique magaya gwenzi mozambique mozambique gwenzi magaya ah! makati wakasvika pachitungwiza so akati ndauya nemibhedha nemashits nemagumbeze vanhu vakatotenda muprofita auya nemagumbezi vanhu vari kurwara panapa vachitonhorwa matumwa namwari munhu wamwari ndobva abva pachitungwiza ndokuenda kucity sports akati vanorwara vese ndoporesa aiwa ah. iwewe seoka auperera ah, jesu vaoko aona kuti kurwara ikoko vanhu vanotorwara manje vanhu vanotarisira kuporeswa naye Ora, ora, ora, ora. Ndabuda mudhaini, ndaloka madozi, ndapinda mumachira, ndapedza kuyabota. Nhamo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha, tose gumba ndatoita meta. Ora, ora, zvakatanga namhaya akandirumira nemhiripiri. Yo, yo, yo. Ora, Ha, It's like, ora. okay, Pagoria TV, right? That's the new favorite channel starting from today. Guys, today I came up with a very very interesting and funny video raApostle Chiwenga vachitaura nyaya concerning Prophet Makandiwa, eh, Prophet Magaya, whatever that they are doing right now. Zvinhu zvekuti you find out kuti mufesi uyu aita kunge like ari kutoziva what these guys ka agona run into in the long run what i like about apostle chiwenga is vanotaura zvinhu zviri practical vanotipa rimwe shoko riri practical rekuti if you choose to follow him handidika you realize kuti chikristu chinoraramika unlike guys like uh, prophet hubert angel uh, is based on theory too much theory dzakanyanya pana prophet hubert angel maconspiracy theories kuda ku kuda kucalculator kuda kuita chikristu chine formula so kunyora pabod have you ever seen him achinyora pabodhi rake pepe achiweka weka I, i realize this other time akambonyora kuti elon musk akati el zvinoreva kuti mwari elon zvinozodaidai

kune tuvanhu tunobelieve in conspiracy theories kunyika kwaari ko kuti mateenagers tunoda conspiracy zvisingaite go payoutube conspiracy maconspiracy theorist is like chireligion chitoriko wakangofanana nemaatheist nemachi conspiracy theory weare just saying kuti i just think of whatever i think of i start believing it ndobva ndatoti ndizvo izvozvo zvatikutobhilivha ndo zvinoitwa naprofet hubert angel izvozvozvo tarisa pattern iroro then pro, pattern raprofet makandiwa now eh, he portrays himself as a god like being ndosaka wanzi wakati am more gifted than god

as a God being. He is more, uh, uh, his emphasis is more on power. Makandi vanoda power zvisingaite. He loves to be on top. That is why you see him muchizombomona dzimwe dzenguva anozombozviassociata nechii e, nevaivai vozombouya kuchechi chichichichi zvozodai zvozodai its all about power then magaya we got nothing to talk about pamagaya magaya is a hustler aiwa magaya anotsvaga mari zve live wire kwete zvokukuparidzirai kuti e hey, uyai muchazobleswa mozodai no no magaya anongotora maapple ake opakeja ouya otengesa mabricks ake ouya otengesa ndoda kuenda kuisrael une nhamo Badare rendege Magaya is a hustler. Then munoona kuzoti haa wasirira Apostle Chiwenga. E Apostle Chiwenga wakafanana nemagnesium inoiswa mumvura. Waona ukaisa mvura magnesium inoputika putika so. Iri radical. Ndozvakafanana na Apostle Chiwenga. Apostle Chiwenga havagone kusiya zvinhu zvichienda. and muzviona everything about him kutsiura chete nekushauta neku, neku nekupopota ndo ministry yavo iyoyoyo and muzviona ndosaka uchiona kuti service haipere pasina kunangwa munhu is either pakasanangwa bato panonangwa mafundisi haizvozvozvo ndinotozviziva kuti apostle chiwenga ndokwavo so Today I came up with a video of him haa panangwa munhu haumana panangwa munhu ini dauti muzvinzwire mega guys dauti muzvinzwire mega pa this video because a video iri kunakidza and its kind of funny ndera kudara but you know what that is why ndaritora because zvinhu zvarakataurwa ipapo its still living its still surviving nanhasi

But out in Jesus name aizoti anovharirwa prison break makadiwo akasvika pachitungwiza so akati ndauya nemibhedha nemashits nemagumbeze vanhu vakatotenda muprofita auya nemagumbeze vanhu vari kurwara panapa vachitonhorwa matumwa namwari munhu wamwari ndobva abva pachitungwiza ndokuenda kucity sports akati vanorwara vese ndoporesa aiwa ah. iwewe seoka akakuperera jesu maoko aone kuti kurwara ikoko vanhu vanotorwara manje vanhu vanotarisira kuporeswa naye wanga usiku here kuchipatara nezuro iwewe tandiriko Wakasiya here waporesa vanhu? Ah, ndakasiya magumbezi. Saka musi wakasiya magumbezi kwakusida varwere havariko ndakazoita busy. Unofunga kuti dai akasvika akaporesa varwere vanhu vaizoda magumbezi? Vanhu vaitoti tatopora takuita kumba magumbezi tee. Kusiya magumbezi kubvuma kuti ndopandogumira ipapa. vanozouya kucity sports kudzungaira kwenyu tokurovai oh, mari ndakatemba magaya anga ari kuparira nyaya tikwa akadhoreta mari hameno building yaida kuva kwaipa ndokutobva paparira nyaya tikwa asiya mari kwakuenda kwakunoti ndine mushonga unoporesa chirwere wanga uri kuchipatara uko

And he linked me as well with our Indian counterparts. For me to stand in front of the world and say, rightfully with my own words, as a man of God, that we have found the cure for HIV. The prophet akabuda kuchipatara nekuchoka kwakuita nawo kuchurch kwakuita press conference kuchurch right vakomana takapinda mumozambique tikaona gwenzi imomo rinorapa mukondombe indakaita mubvunzo wekuti magaya gwedzi mozambique magaya gwedzi mozambique mozambique gwedzi magaya ah!
this coming saturday

Particulars in your body.
ikozvibvunzawo iwewe kuti gwenzi ndere mumozambique but riri moko mamagaya do musi ungadewo kanzi nevanhu hapana chechi uyu munhu ndisekuru in'anga ingadei kumusha wakapinda mumozambique ukanopinda musango saka chii chakaitika kuya saioi ini ndakaona kuti magaya Ukanyatsomutarisa kana papikicha yake ari pafoto so unoona kuti something is not right nepfukwa dzake. Ndiri kutaura chokwadi. Kune dzimwe nyika dzine zvipatara zvinoshanda dai achitonwa mapiritsi mukomana uya. He is not fine. even ukamutarisa so muri padhuze padhuze unoti pane rimwe fuse yakatsva unozviona zvekuti vanhu vanotopenga vanhu vanoenda kuna magaya magaya is not well upstairs oh, chinosaka magaya up to this day aramba achirana shiraini yake inyaya yekuti mapoliticians ezanu vanomutorera mari akaita mhosva anovapa mari sezvaakaita musiwe paakaita guma yake akazonzi chikumbira regero nyaya yakakura ukangoti pamari ukanyarira vanhu vanofunga kuti isusu ah, vanobva vanyatsozviona kuti atora mari saka akaenda kuna obhadhaya moyo akati no vehurumende vazondibatsira ndandamhanya ndiregerereiwo im a boy indo pandakabvunza kuti young man kuministry of health kwazi ndoga ari father zvofamba sei haasi right magaya izvezvi izvi gadzira mushonga uone utengese zvaanga akuita izvi uone kuti unopiwa here mukana wokumbira regero zvake ta zvezvi haumbofa wakapiwa mukana iwe vanokuvharira vakapiwa mari kuti vamuregere kamari kaakanzi abhadhare faini nyaya yaakaita iyeyo yaisingafanire kubhadharwa faini because of influence yaainayo munyika nevanhu vanomutenda even vakadzungaira zvavo angadai atori kujeri izvezvi magaya chinhu saka akaregerwa akavapa mari ndozvaanoita Maskandal ese ainawo magana imari iri kumuraramisa and haimurwadze because haisi yake ah, inomurwadza akaishata ku aigomurwadza iye saka ndiyo disaster yatiinayo pedzesai
vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti vese vaiteerera makandiwa zindisai murani vakamuteerera vakati kudii uyu munhu isimba guru ramwari vakati asatamboona munhu wamwari akadai vakamuteerera nokuti vakanga varoya noun'anga hwake nguva huru ndo zvakaitwa zimbabwe yakaroiwa kwenguva yakareba yes. ipapa ruka achinyora kuti airoya vanhu muroyi simon usafungoti iye simon anoti amen kumharidzo iri pamabasa 8 aitogumbukawo ingoparidzai chete munotaurire mazita evamwe ndozvaitei tikuona simon si zvamuri kuita izvi vanhu vaitoda kungoti hazvina kuzonyorwa zvazvo kuti vanhu vakapopota kuti ruka akanyorerei achiti simon akanga aroya vanhu vesamariya kwenguva yakareba Vakorinde wekutanga chapter 3 verse 20. Uyezve ishe unoziva ndangariro dzavakachenjera Kuti kudii?
kuti hadzina maturo.
Hadzina maturo ndangariro dzevakachenjera. Naizvo ngakurege kuva nomunhu unovimba navanhu, Ngakurege kuve nemunhu anovimba nevanhu. nokuti zvinhu zvose ndezvenyu. Zvinhu zvese imi vakamira pano imi zvinhu zvese ndezvenyu kana pauro pauro chaiye ari kuparidza ndewenyu kana apolo apolo anoparidza achimborasika ndewenyu kana kepasi pita chaiye ndewenyu kana nyika nyika chaiyo yamunogarai ndeyenyu kana vapenyu vapenyu chaivo ndeupenyu upenyu kana upenyu vatadza ipapo yes upenyu ndehwenyu kana rufu rufu nderwenyu futi kana zvazvino zvinhu zvaiko zvino ndezvenyu kana zvinouya zvinhu zvinouya ndezvenyu zvose ndezvenyu zvese ndezvenyu imi muri vakristu imi muine zvese izvi manje imi muri vani you belong to christ nakristu ndowamwari kristu asi wenyu
saka haugone kuti mwari waguti ndazvanzi imi mune zvinhu zvese izvi chamungadei muchitoti ndecha chenyu mukadei muchitoti guti wedu yes. ndapauro anyora achiti pauro ndewenyu apollo ndewenyu sefasi ndewenyu kunoti muparidzi ndewevanhu vanoparidzirwa kunoti guti ndiye angadai achitoti ini ndiri guti wevanhu vezaeja but akatwisa mhari dzakati mwari waguti ndiye ana mwari manje kuti kusangana namwari naguti vari tu unototaura naguti kuti ndiwe kaunavo mwari ava amene kuti uri kuvafambisa sei mazuva ano kutota tiri kuita matarenda nawo paningi paglen v seven a taita mari zvisingaiti imi muri vakristu kristu ndewa ndewa mwari